Başgalaryň siz hakda näme pikir edýändigi hakda pikirlenmäni bes ediň. Näme üçin biz bes etmeli? Näme üçin biz başgalar hakda pikir etmeliler? Sebäbi eger siziň öz arzuwlaryňyz bar bolsa, öňüňizde goýan maksatlaryňyz bar bolsa we siz pikir etýäňiz, naprimýer, Men häzir ony etsem, men bir wideo düşsem ýa istoriýa goýsam ýa başga bir ýere putuşestwiýe etmäne başlasam, aýlanmana başlasam, syýahata başlasam, o näme diýer, bu näme diýer, näme pikir eder men hakda, näm, bla, bla, bla, bla. We şu zatlar sizi öz maksadyňyza ýetmänlikden yza goýýar. We. Glawnaý bir priçinanyň biri, näme üçin siz başgalaryň hak, başgalaryň näme pikir etýändigi hakda pikirlenseňiz, bu özüňizi pes hasaplamak. Ýagny siz şu zatdan, şol adamlardan özüňizi pes hasaplaýaňyz. Şonuň üçin hem şolar hakda pikir etýäňiz. We näme üçin özüňizi pes hasaplaýaňyz? Sebäbi siz özüňize ynanyňyz ynamyňyz ýok özüňize. We şol sebäpli hem Size başgalaň pikirleri, garaýyşlary täsir etýär. Men şu günler siz bilen üç sany maslahaty paýlaşmakçy. O maslahatlar maňa-da kömek etdi. Ýagny bu meniň birinji wideom i öň men pikir etýärdim başgalar men hakda nähili pikir eder i eger men ony etsem men wideo çyksam instagram açsam ýutub açsam näme diýerler näme eýderler beýle şuny bla bla bla bla. Pikirler mady ýaly we men köp okadym nädip otkazasiýa bolmaly, nädip zawismost bolmaly, nädip şondan waz geçmeli we ýagny üç sany sowet, üç sany maslahat, samyý samyý luçşyý wot başlaýas. Birinji. Bäş sany kompliment. Bäş sany kompliment. Bäş sany udan sözleri, ýagny size aýdylan hökman aýdylanlar, aýdanlar bar. Seniň udan saç guşuň ýaly gowulypdyr, ýa gaşyň, ýüzüň, ýa horlumsyň. Nu, horlumsyň diýse bize ýaraýar. Wot. I, şoň ýaly sözleri ýa-da başga seni akylly, Sen şul işi gowy etdiň näme etdiň eý. Şol ýaly size aýdylan owadan sözleri, bäş sany komplimenti listoçka ýazýaňyz, listoçka ýazýaňyz i şony günde okaýaňyz. Günde okaýaňyz size has özüňize ynanmagyňyza kömek eder. Ikinji maslahat. Seredin, her kimiň öz problemasy bar, her kimiň öz durmuşy bar. Onda şol adam siz hakda diňe siz hakda pikir edip gezip duranok. Prosta kelläňize salmaly şony, beýleki adamlar siz hakda pikir etse-de azajyk pikir etse sebäbi hemme kişiň öz problemaňy öz problemasy, öz durmuşy, öz geljegi bar. Nyrh bilen siziň özüňiz, siziň özüňiz primer. Siz şo bir bir adam hakda ýöne pikir edip gezýäňizmi? Pikir edip geziňizoga? Meselem biriniň ykylanny gördiňiz. Biri ýalňyş bir söz aýtdy ýöne şony ýatlap geziňizoga? Beýlekilerem edil siz ýaly. Üçünji maslahat. Arkaýyn prosto özüňizi swobodny çuwstwowat ediň. Hiç hili wagtyňyzy başgalaryň siz hakda näme pikir etýändigini bilmek islemäň. Sen näme gerek şol başgalaň sen tiz gaýdyp pikir etýäň da ol atam nädir wideo goýaňyzda surat goýaňyzda instagram näme eýle beýle imo suratlar goýaňyzda pikir etýän o näme pikir etdika bu haladymka o haladymka bu näme pikir etdika şu zatlar seniň energiýaňyzy alýar. Wapşe bespoleznä gerekmejek zatlar gerekmejek wapşe siz şola pikir etýäňiz we häzir surat goýýaňyz we ol näme pikir ol ol adam näme pikir eder haladymka halamadymka siz uje şony pikir ediňiz öz fiziçeski taýdan bolmasa-da içki taýdan özüňizi Pese düşürýäňiz. Öz energiýaňyzy ýoklaýaňyz. Bir zat etjek bolanyňyzda haçan bolsa mozalap gezip ýörsüňiz. Ýagny biderek wagtyňyzy sarp etýäňiz, biderek nerwiňizi zaýa edýäňiz, biderek samsyk-samsyk zatlar hakda pikir edýäňiz. Şonuň üçin wapşe hiç zat bilmek, biljek bolmaň. Pus näme pikir etse pikir edip geçsin. Hiç zat biljek bolmaň, nämä gerek. Bolýar. Eger siz prosto şu üç maslahatdan soňam özüňizi hiç ýere otkazaçy edip bilmeseňiz, başga başgalar näme pikir etýär, näme pikir edýänok siz hakda, ýöne şo hakda pikirlenip duran bolsaňyz, onda prosto pikir ediň. Bolýar. Meselem, ol hak, ol sen hakda erbet pikir etýär, gowy pikir etýär. Naprimýer, alaly, erbet pikir etýär. I pikir etse, edip geç sen. Dünýäň soňy dälä. Şo bir adamyň pikiri bilen seň durmuşyňa soň gelenok-a, hä? Deý, bu seň öz durmuşyň, öz etýän zatlaň, öz etýän zatlaň, öz etmeýän zatlaň, hemme zat saňa sapak bolup gelýär, ol adama däl-ä. We hemmämiz biriniň gözüne idealnyý görünjek bolýarys. Şonuň üçin Oň gözünde gowy görünjek bolup, muň gözünde gowy görünjek bolup, özüňizi gowy görkezjek bolup, özüňiz bolmany ýatdan çykarýaňyz. Aslynda siz kim? Aslynda siz nämä gowy görýäňiz? Aslynda siz nädip ýaşasyňyz gelýär? Şu zatlary durmuşyňyzdan çykaryp başlaýaňyz biriniň gözünde gowy görünjek bolup. Şonuň üçin Dawaýte maslahatyň pursa wideo çekip bilýäňiz. Wot men ýaly. Pursa wideo çekýäňiz öz isleýän zatlaryňyzy aýtýaňyz ýa-da ýa-da ýazyp bilýäňiz. Dnewnik, no ýeždnewnik tutýaňyz. Ýazýaňyz öz kenarda pikirleri näme üçin näme üçin şol şol hakda sen pikir edýäň. Näme üçin şol adamyň saňa pikiri gerek. Näme üçin. Ýo hakykatdan näme üçin gerek şol adamyň saňa pikiri. Hum. Se, sen, ol, sen ýaşaýan öz durmuşyňy ol ýaşanok-a. Onnoň, meselem, o üçin, o üçin örän, örän wažnyý adam diýenler şol. Saňa hökman gerek şoň mneniýasy. Sen şoň mneniýasynda şoň, şoň näme sen hakda pikir etýändigini bilmeseň wapşe gezip bileňok diýenler. Prosto ýaz, näme üçin gerek? Näme üçin? Nämä peýdaly? Eger sen şoň mneniýasyny aldyň, bildiň, sen hakda näme pikir etýändigini, Näme peýda boldy? Näme peýdasy boldy, näme zyýany boldy? Plýusy, minusy. Hemme zady prosta analiz, analiz etmäni öwrenýäňiz. Analiz etmäni öwrenseňiz, onda şo zatlaryň wapşe gerekýändigini bilersiňiz. Meniň birinji wideom, da. Bu meň birinji wideom. Ýa ot men köp wagtdan bäri wideo çekesim ýa wideo düşüresim gelýärdi, gürläsim gelýärdi. Ýa ot stendap eýle beýle özüm prikollar gowarýan. Şutga etmän zat etmän gowaramsoň köp ýerlere çykyp zat edesim gelýärdi. We pastoýanno otkladýa edýärdim, pastoýanno soňa goýýardym, aý soň ederin, ýa o näme diýer, bu näme diýer, может ýalňyşaryn, zat ederin. Ot birinji wideom. Kän nem kän öz pikirleň goýup bilemok da çykaryp bilemok ýöne men wapşe häzir şu meni görjek adamlar näme diýip pikir eder diýip wapşe pikir edemok sebäbi prosta özüm şu sostoýaniýadan şu edip oturan zadymdan prosta naslaždac etýän prosta lezzet alýan da ondan siz lezzet alýan zadyňyz eger siz özüňiz bir zat edip oturansoň şondan lezzet alyp oturansoň beýleki adamada hökman ýaraýar. Şonuň üçin öz arzuwlaryňyz bar bolsa, maksatlaryňyz bar bolsa, iki müň ýigrimi üçünji ýyla goýan bolsaňyz, yza-yza süýşürýän bolsaňyz, men pikir edýän şu ýyl samy-samy gowy ýyl. Ýagny siz öz maksatlaryňyzy ýerine ýetirmäne. Bolsun da primi men alaly. Meň türkmençem o diýen gowy däl. Ýöne ondan häzir şol gürläp durnalyn meň dilime no orsça ýa türkçe söz bar gelýär. No pikir etýädim häzir men şeýdip öz dilimi bilmän wideo çeksem aý ö turu ilki bilen türkmençäni öwren soň näme eýle şonä pikirler gelýärdi kelläme. No eger men häzir bilmesem. Hä prosto wideo çekip goýup görmesem. Bilem maňa şo adamlar şon ýaly diýermi diýmezmi hiç hili bilemok. Ondan wot wapşe ondan goýdum. Maňa wapşe gerekmi şol adamlaryň pikiri. Men öz hemme etýän zatlarym özüm üçin etýän-ä. Hiç kim üçin edemok özüm üçin ýaşaýan. Wot şo pikirler. Gaty gowy peýda etýär. Ýagny prosta goýýan näme diýseler diýsin näme pikir etseler etsin siziň öz durmuşyňyzy ýaşaň näme etseňiz ediň.